A no tshama ni yo mpfampfa ni karhi ni dya vutepu ku vula ka van'wanyani ni karhi ni kha ni dya ni ni dya swimbye-ndlendle ni karhi ni dya mafahlafahla mahinya-hinya ivi Yehovha a ta a ku, Xana ni nga rhuma mani emisaveni a ya lamulela vana va mina ni ku Yehovha Rhuma mna ni ya pfuna vafuwethu. Vheta leswi ta ku i tihlambisa ndhawu ya important blind. Swa yini mara na va van'wana vana swakudya va hava appetite enela hi laha yi nga kona enela hi leswi i nga na swona leri dyambu a ha ra ka va munhu your landless lexi ni lava ku swi vona no swi ta ni dlayisa ba swa fana a ah, mina ni vule mfumo Hi ku ya hi buku ya Varhoma ne yi ri Abraham was promised the world and its riches together with his descendants what is and those who believe in Christ are those descendants wa twisisa na loko xikwembu xi n'wi inana xi te u ta va tatana wa vunyingi loko xi n'wi komba xi n'wi hoxa na le kan'ana and everything xi ku i ta va tatana wa vunyingi i will bless you to your marrow so darling i i'm sorry a a hi ntiyiso hi mfumo cause kahle kahle what you need to understand i ku abrahama muntima wa sweswani yes we believe in christ i believe in christ myself What is this? And and and and verse leyiwani hi yo yi ndla ku vantima tanihi rixaka vusiwana byi hi nyonola byi hi nyonola na hala ndzhaku halawa because i yima laha i ku mi abra mikateko ya abraham ya wena mikateko ya abraham ya wena and a hi ntiyiso it's not true mikateko ya abraham ya vatukulu va yena lava va nga tshembisiwa you get what i'm saying so a hi a hi languteni ndlaring hi ndlela leyiwani Loko Maisrayele ma suka aEgipta ma ya aKanana, Kanana asikwini ra namuntlha hi le Siriya kumbe aLibanon kumbe halaya ehenhla halaya ka tiArab Emirates. Wa vona lava va nga le henhla le aDubai? Hi nge hi lava ku ya kona hinkwenu. Se na mina i dream ya mina ku yisa madam aDubai. Wa twisisa? Lava hi vona vatukulu va Abraham n'wana mhani lava. va nga katekisiwa ku fikela eminwaleni, tiferero swo titshika ti bola ndzhaku etlhelo ka lwandle. Wa twisisa? Mpahla swo huha hi yona. Vasesi wa hina ma va vona hinkwavo loko va ri le Dubai, he, vo, vo, vo, vo xaveriwa mpahla swihlanyukwana na ti-fifty, a hi nchumu ka vona, i swilo swi nga ka ngatini ya vona. So mina na wena a hi sukeli ku ti hembela. If ki va byela, Mfundhisi, ku Maraji i the. ma hemba mfundhisi because what the bible will say loko huma ka timhaka ta abraham ti ri may, may, may, may god bless us and, and enlarge the work of our hands swi vuriwe na le ku sunguleni ka misava ku ri munhu un'wana na un'wana i ya dya swa nyuku wa yena wa twisisa that is the lineage la mina na wena hi nghena kona a hi sukele timhaka ta abraham cause loko wo vula switere hi ku can you go through what abraham went through i nge pfumeli ku dyeriwa nsati wena wena nga n'wi dya mupotifari but a la ku dya la ku faya la ku faya mansari vela yi saseke ku penga wa twisisa but what you need to understand here i ku eh, vuzalwana kumbe christianity byi te aka africa in a way as a summary a byi tangi in a full full version or as a full version byi fike byi ta as a summary hi fika hi fediwa swilo swo ka swi nga ri swona you get what am saying and then you need to ask yourself ku ri before vuzalwana byi fika Afrika a hi koneketa njhani na Xikwembu na Yeso. because a ku nga ri via Abraham mfo yes Yesu i hi ferini i fele swidyoho swa n'wana na n'wanyana but you need to also understand ku ri ku ku fika ka Yesu emisaveni a nga telanga ku fela swidyoho swa munhu ntsena a fika a a a la ku i fike a planta na a seed of leadership aka munhu un'wana na un'wanyana wa twisisa so if you cannot water that seed of leadership and you let it not germinate evuton'wini bya wena swo boha u ya dya mababa wa swisisa A a a a ku na nchumu xi nga ta humelela leswa hi hembelerisaku swona mufana mina mikateko ya Abraham ya nga e a hi swona mikateko ya Abraham vana va mhani ya ma Arab hambi u kun'wana kun'wana la va ya kona fala ti building leti ti nga la muzanzi e mfo hinkwato hi mfo almost building yin'wana na yin'wana la muzanzi yi owner hi ntukulu Abraham la ni nga tshama kona mufana wa mina building leyiwa yi owner hi ntukulu Abraham. So wena i i mikateko ya Abraham njhani ya wena i khi i dya mati na munyu na vuswa le ka maxobye ha yi njhani mikateko ya kona info because this thing has to na loko xi vula Xikwembu xi ti I will bless you to your marrow a nga tini info vafundhisi va nga minyeni a mina vula mina vafundhisi va nga minyeni wa swi twa ni you need to work. You need to work very hard swi kha swi tika swi kha swi tsotsomba hi mfu you need to understand ku ri you are part of the generation that has to work very hard as dark as muntima you need to work very hard and a swi le ku oloveni swa tika it's not easy wa vona lexi vuzalwani

Pastor, I don't need anyone. A ni la ku byela ku mikateko ya Abrahama ya mina ku nga ri ya mina. Mikateko ya Abrahama ya ma-Arab. Wa twisisa? Va busy va dya mali blind. Me na wehe ho tshama hi kha hi yimbela ekerekeni hi ku mi mikateko ya Abrahama ya nga mikateko ya Abrahama kwini? Sungula ku swin'wana ni sungula ku ti koka hi makandza hi n'wexe mhani. You need to understand this thing info you need to work hard for something to happen evuton'wini bya wena you need to work hard. That is why na Jabez loko a khongela ndzeni ka Bibele a ku God please bless me and enlarge my territory. He was a hustler. Va David a nga ku va khongela a va khongela va kha va swi twisisa ku they are working they are hustlers mikateko ya Abraham ya wolo ku sukela kwihi va kona vanhu lava nga yi claimeki no yi claim mikateko yale vo tikuma va fumile hi mfumo ni ku byeriwa ngo i va mani vo they just wake up and they're rich they're wealthy they're filthy rich they're wealthy mina na wena we need to hustle mpica mina. loko ku ri ku xavisa tikota xavisa tikota teto and hustle i tirhela vana va wena loko i fana na Marhaj mufana wa mina who doesn't even sleep a ni tleli mfo hi mhaka ya munomo leyi ni nga yi boxa ehansi ka dyambu I hustle everyday na swi twisisa mikateko ya Abraham n'wana mhani a hi ya mina I'm not part of that lineage ni wa ka Marhaj mina ntukulu wa Vahlengwe nge u manyembani wa twisisa yes the blood of Jesus wash my sins away or I'm part of the Jesus. lineage, the Jesus bloodline, the Jesus spiritual bloodline. Wa twisisa? I'm part of that. Swa Abraham mfana wa mina a hi swona. Vo mi hembela tikerekeni. Ma to xaniseka vafumi. Ma to xaniseka blind. If you don't wake up and understand ku ri Bibele Bibele yo hi yexe i manual but ku na swin'wana laha a swi kongomisiwanga ka mina wena. Bibele leswi nga kurisa swona a yi kongomisanga ka mina wena swin'wanyana laha you need to understand ku swin'wana a swi kongomisiwa ka maisrayele swin'wana a swi kongomisiwa ka maarabu wa twisisa ku na tiphara ta va jesu lani na gore and how gore how gore manifested and stuff like that hi leswi mina na wena hi faneleke hi swi inana kona wa twisisa because at the end of the day ku khotiwa tivhese to ka ti nga fambelani na vutomi bya mina wena. wa twisisa nkateko ya abrahama ya mina ni kha ni xaniseka ni kha ni tlela ni nga dyanga how, how, how are those how am i connected to those blessings the real people lava nga connected na blessings letiya hi mfumo hi vanhu lava dyaka va xurhini mufana i vanhu lava hi hakelaka muholo khampani to tala muzanzi khampani to tala emisaveni to oniwa hi vatukulu va abrahama lava nga tshembisiwa lava kokwawo va nga tshembisiwa hi xikwembu hi xoxo ku ri a bless you to your maro mina na wena mfana wa mina we henti work

ta Abraham i ta Abraham and for mina na wena we need to work okay Yesu loko a fa xihambanweni la nga feli ku mina na wena hi fuma hi driver timovha hi va na tiyindlu no a fela moya wa mina na wena spiritually so do you get what I'm saying a a a a hi kuma nkwala cause leswi va nge ku byeli kerekeni ene swi nga endleka va n'wi duvula hi mhaka tideni Yesu loko a fa xihambanweni a nga feli ku we i fuma no wena you need to work Loyi swilo swa Rifumu swi nga swa yena, a nga kona eka leswo, i vatukulu va Abraham, mfana wa mina. Va my friend lava hi va kholelaka ku va fika, swi na mali ku dlaya va damani. Kokwa wa swona. Wherever they go, they dominate. Mina na wena, we need to work that, we need to work. Xipano xa moya xi ta twala emoyeni eka, emoyeni, emoyeni, emoyeni.